א גוטן אווענט רבותי, און שלום עליכם צו די נייע מענטשען וואס זעהן די שיעור די ערשטע מאל, מסתמא זיין חברים האבן געזאגט אז מען זאל קומען הערן א שיעור אויף הלכות סוכה, און ברוך השם, און איך וויל נאכאמאל. זאגן האלאו צו אלע מענטשן וואס זעען די שיעור ביז יעצט, דאס הייסט הלכות תפילה געוואוירהייט שיעור, אין ענגליש הייסט עס הלכות תפילה עווערנעס שיעור, מיין נאמען איז איד ארי' שווארץ, און די תפקיד פון די שיעור איז צו ערפילן אפאר זאכן וואס דארף א עולם אנטדעקן, אונז געבן נישט שיעור פאר די טף קעי אז מענטשן זאלן קומען אין צייט צו דאווענען, נישט לויז אויפהערן מיטן דאווענען, נישט רעדן מיטן דאווענען אויך נישט, און אנדערע זאכן אינצווישן. ברוך השם אונז טוען שוין די שיעור פאר א לאנגע צייט שוין, רבוש ע זאל ווייטער העלפן אז מען קען ווייטער טון די שיעור ווילאנג מען קען. כ'האף מיט רבשעס הילף צו קענען עקספענדן די שיעור, עדווערטייזן די שיעור איבעראל, זאגן מענטשן וועגן די שיעור, ס'איז ממש מורא'דיגע וויכטיג צו וויסן די הלכות פון דאווענען, וויאזוי צו קומען צו שיעור, וויאזוי מ'דארף אויפטון אין שול און אזוי ווייטער, מ'האט שוין גערעדט אזויפיל שיעורים וועגן קומען אין צייט, נישט רעדן אינמיטן. אויך ווען ווען ווען ווען זיך די זון און יעצט האלט מיר יעצט ביי ברכי און קדש סאו מיר לערנען די וואך צוויי סעיפים סעיף ו' און סעיף ז' וואס האלטן יעצט אינעם שול פאר איך גיי ווייטער, איך וויל דערמאנען די עולם אז ס'דא יעצט דא א קאמפיין פאר איין מיליאן קבלות צו מקבל זיין, נעם א קבלה און נישט און נישט נישט ביים דאווענען, קום אין צייט, קוק קיין אן אינסטעדער און אזוי ווייטער, און און די געווינער קענען געווינען איין מיליאן דאלער פאר זייער בית מדרש. פאר פאר מער אינפארמאציע קוק גיי צו די וועבסייט ktyt דאט org נאכאמאל ktyt דאט org כ'וועל לייגען א לינק אויף די וואטסעפפ גרופ נאכאמאל און אויכעט אויף און יוטוב ביי די דיסקריפשען. נאך א שיעור בעז השם. אונז האלטן יעצט א סעיף ו' אין סימן ט ז. יש אומרים וואס טייל וואס זאגן שאין צריך ללמד קדש אז מ'דארף נישט שטיין פאר קדש אך כל קדוש כל קדוש שתעשה בעמידה אבער פאר די וואס זאגט אז קדש אז מ'כאפט אים שטיין ס'מיינסט דאס נאכן דאווענען וואס אייער משטיין סיי ווי, עניוועי, כגון אחר הלל, משל קדיש נאכן הלל, דאס מיינט, אבער דאס וועל זעהן מיר אפשר שפעטער, אז מיר מוזן שטיין פאר הלל טאקע. סתם א משל, יש לעמוד עוד בוי, זאל בלייבן שטיין, עד לאחר אומאן יהא שמאי רבא, ביז נאך אומאן יהא שמאי רבא. יש אומרים, עס טאר מען זאגן, שיש לעמוד תמיד דקדש, אז מען מוז אלעמאל שטיין בקדש, נישט קיין חילוק ווען, זו פוסקים וואס זאגן אז מיר שטיין נאכן זאגן אומאן יהא שמאי רבא.

נאך דעם ווען ענק שחרור איך בין געגאנגען מיט שומץ מסתמא צו די אן עס אפען שאט אדער אור החיים אבער איך איך איך ליין איך לין ביז וואלט צו אפשר גאנצע נישט ווידער האבן מיט שום נאך דעם ווייטער דער שאר דעם שב קדישה און אנדערע זאכן וואס איז ממש הייליג דאס מיינט ווען ענטפערן עני תפילה אדער שבח וואס איז ממש זאגן מיט א מנין למשל זאג איך ברוך יד קדש אדער קדישה ווי ער שלומבערט בקל בחומר מעל עגלה מלך מואב מ'קען זאגן אויף מיין קל וחומר פון עגלה אין מלך מואב בכסלו שטייט אין פסוק אין שופטים ואיר אייער בא אליו ווען אייער קומט צו אים ווען אייער און אייער האט געזאגט דבר אלוקים לי עליך די ווערט

מען זעט אין זיין א מען נבחר דאס דארף מען זיך דארף זיכער שטיין פאר די כבוד פון אייבערשטער וכן יש להחמיר עס איז ממש א דרך עס איז טאקע א דרך צו גיין דורך די מער חומריגע וועג דאס מיינט מען דארף דארף מען שטיין ביז נאך קדיש דאס מיינט עס נאכאמאל אז מ'זאל אז פריער אויף הפוסקים, קוקט אויס, ביז ווי ס'קומט אויס יעצט אין סוף פון דעם סעיף, אז מ'זאל זיי מחמיר זיין, זאלן זיי בלייבן שטיין גאנץ קדוש, נישט נאר ווי געזאגט ביז יעצט, נישט נאר ביז נאך מנין שמואל רבי און דעטס איט. אבער, כ'וויל דא זאגן דאס, איך בין א מלמד און א טיטשער אין א ישיבה וואס איז סיריען, און די מנהג הספרדים איז אז דא און זאגט צייטן אז מען זיצט יא ביי קדיש, למשל קדיש התקבל, קדיש יסעם, סוף דאווענען, דאס ווייס איך יא, ווייל איך דאווען דארט יעדן טאג מנחה, און דאס איז דאס א מנהג ביי זיי. ווייטער, סימן ז', און מיט איין טיש שומע שליח ציבור טאמער עס איז נאר טאמער נישט לכל הפחות נײַן מענטשען וואס הערן אויס צי די שיכט ציבערס זאגען שיכת צ ע אין חזרת השץ אוי דער מקדש כלל קדש זאל מען זאל מען בכלל נישט קדש בכלל כי כל דשא קדשי אין אומרים פאר איין זאך וואס איז וואס איז הייליג קען מען נישט קען מען נישט זאגן פחות מהסורה וואס איז ווייניגער צען מענטשן דיין עס מיינט איך אומר זיי שוין שומעים וואס איין מענטש וואס זאל שליך שליך צו ער זאגט אין נײַן מענטשן דארף ער אים אויסהערן מאגער אויך ווען אין א פריערדיגע שיעור כ'מיין לעצטע וואך ס'איז געווען לעצטע וואך, מ'האט גערעדט אז אפילו לערנען תורה אדער זאגן תהלים, זיך אויסגעפירט, טאר מען אויך נישט דאס טון בכלל, מען טאר נישט גארנישט זאגן מיט'ן חזות שץ אדער קדיש, און פון די ספר זעהט מען נאך, זעהט מען אז מען מוז אויסהערן די חזן און זיין, און זיין חזות השץ און קדיש. זייער וויכטיג. אסאך מענטשן נעבעך ווייסן נישט די הלכה, און וואס וואס טוען זיי טאקע? ס'איז דא מענטשן וואס זאגן ווייטער, זיי זאלן דאווענען כפי אז קיינער אז די חזיר זאגט גארנישט. ס'איז געשען צו מיך אמאל, כ'האב נישט געוואוסט די הלכה אליינס, שוין לאנג צוריק, איינמאל האב איך געזאגט אז טאקע מען טאר נישט טאר נישט דאווענען מיטן קדיש טאקע מען מוז סטאפן מיט ווי די קדיש איז און נאך א דוגמא רבותי אז ווען ס'קומט צו ווען ס'קומט צו קדישה און די מענטש איז בדין שמונה עשרה דארף ער סטאפן ווי ער איז און מכבד זיין די קדיש די קדישה אויך רבי הקדוש אויך רבי אביסל ווייטער אם אחד מהעשרה ממספר על תפילת שמונה עשרה אן אן איך האב עפעס געסען שוין מכל מקום דעסוועגען אם אחד מהעשרה ממספר על תפילת שמונה עשרה דעם איינער איז איז איינער פון די צען דאווענט שמונה עשרה אף על פי שאין יכול לעשות מוען אפילו נישט קען נישט ענפערען חזנ'ס פארוואס זאל זיך דאס זאגן אין קדיש מיט די אנדערע מסדר קען מסדר זיין מיט די מנין ווי א דין לשניים ושלושה ועבור די זעלבע הלכה גייט ביז די צוויי דריי אדער פיר מענטשען וואס דאווענען זיך שמונה עשרה כל שלשה רוב שומעים ווי לאנג איז דא א מעדזשארעטי איז דא רוב אויף די מנין וואס ענטפערן אן די חזן'ס זאג אויף קדיש איי מי מיי כבש אבער די די מיעט אויף די אויף די אדעס קען קען מען נישט צוריק האלטען די קשיא פון פון זאגען וויין קאמאן סעם סעם חוב סיף בייס אבער אין וועלכע די נישא אבער די אין א פלאץ אין א אין א קעיס ווי איינער פון די מענטשען אין מנין שלאפט. צריכים להכיר סיידע מען זאל אים אנערקענען, כי ישן עיין סבר סוה ווייל א מענטש וואס שלאפט קען נישט רעכענען צו די מנין, סא פון אים זעהען מיר רבותי איינער וואס שלאפט איין ער איז א צענטע מענטש דארף מען אים טאקע אויפוועקען און זאגען רבי איד האלט די נשמה און עס און דעם קדיש דארפסט דאס אויסהערען ווייל דו ביסט איינער פון די מענטשען פון די מנין. נעקסטע וואך גייען ווייטער.

אונז האלטן יעצט מיטן אין צענטע פייריק אין האלט יעצט אין דעם אין דער ענין אין פון ערפילן דעם די תפקיד איינער וואס געשאפן רב ששון פינקער זצל זאגט אז די וועג מען פרעגט א חבר פאר עפעס איז זייער אנדערש פון די וועג מען קען מאכן א בקשה צום אייבערשטער ווען איינער פרעגט א חבר פאר עפעס זיין תפקיד, זיין גאול איז צו צו באקומען די זאך וואס ער וואס ער וויל, וואס ער פרעגט פאר. טא אויב זיין חבר קען נישט געבן דעם זאך, די אבזשעקט, דאס מיינט אז אז זיין חבר וויל נישט געבן וואס וואס איז זיין וואונטש. און צו בעטן נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל גייט גארנישט טוישן בכלל. ס'איז נאר וואס וועט זיין פארקערט, ס'איז נאר קאזן לחבר צו פארלירן פעישענס. דאס איז נישט די קעיס, מען מאכט א בקשה צו די אייבערשטער, השם די אייבערשטער וויל הערן אונזערע בקשות און געבן פאר אונז, די מער א מענטש פרעגט פאר עפעס, די מער פלעזשער ברענגט די אייבערשטער, און די נאנטער מען קען קומען צו אים, די מער איינער קומט נאנט צו די אייבערשטער, די מער קען ער ערפילן די תפקיד וואס איז וואס איז באשאפען און דאווענען נאכאמאל נאכאמאל די אייז איז שווער ענטפער איז איז געפ איז נמוש איז דוימע צו איינער וואס גרופט גרופט גרופט א גריב איינער גרופט א גריב ער נעמט אוועק מער מער שמוץ ביז דער גריב איז גרייט צו לאנגע מיט צו זיין זאכן ביטער אריינגעלייגט אין דעם איינער דארף ווארטען דארף נאכאמאל בעטען נאכאמאל בעטען נאכאמאל בעטען ביז ס'וועט זייער ווערט צו ווערן עקסעפטעד צו באקומען וואס ער דארף וואס זיין בקשה יעדע מאל ווען מ'דאווענט ס'איז א אנדערע תפילה וואס איז געווען פאר דעם ווען איינער דאווענט פאר א חולה נעבעך זאל ווערן בעסער ער איז נישט רחמנא לצלן און עס טראכטן אז די תפילות זענען גארנישט ווערט. ס'איז א ממש ממש א גרויסע מיסטעיק. די תפילות אליינס האט טאקע א תפקיד. ווייל מען ווייל מען פרעגט מען פרעגט א זאך פאר זיך אליינס. אויכעט איז נישטא קיין שום וועג צו וויסן פארוואס ס'טוט א געוויסע תפילות זעט אויס אז מען איז נישט געענטפערט. אונז ווייסן נישט וויאזוי די תפילה גייט ווערן גענטפערט. אויף וועלכע מינוט דער קראנקער מענטש איז נישט אויסגעהיילט שנעל, די תפילה האט סערווד זיין תפקיד. ס'קען זיין אז א איינער פון די משפחה דארף זיין נעבעך אין א עקסידענט, דער אייבערשטער האט ארויסגענומען א תפילה פון די וואלד, ווי מען זאגט, און זיי האבן געראטעוועט פון די עקסידענט. מען קען טאקע פארשטיין דאס מיט א משל. ווען איינער האט געפרינט פאפירן ס'איז דא א קאנעקשאן צווישן די קאמפיוטער און די פרינטער, ווען די פאווער גייט ארויס און די פרינטער האט די גאנצע א גאנצע בעקאפ מיט וואס מאכן קאפיס, די פאפירן דארף דאן ווערן אויסגעפרינטעט איז געסעיווט, ווען די פאווער גייט צוריק אן די פעידזש די פאפירן גייט ווייטער פרינטען. און די און די פאוער אוטעזש איז געווען ממש צוגעלייגט דעלעיד די די די פרינטער פון די פון די פאפירן סאו סימערלי ווען א מענטש דאווענט נאכאמאל און נאכאמאל עס קען זיין נישט נישט זעהן אז זיין תפילות זענען געווען ענטפערט גלייך אבער נאכאלץ זיין תפילות איז געגאנגען צו שמים און עס בלייבט עס דארטן און די אייבישטער איז גרייט צו נוצן עס און ניצט און ער גייט ניצן די תפילה פאר די זאכן. יעדע תפילה איז געהערט ביי די אייבערשטער, און עס איז דא אסאך טעמים, עס קען זיין אסאך טעמים פארוואס עס איז נישט פארענטפערט יעצט. דער אלשיך אין ספר יקרא זאגט אז זיי זאגן תפילות איז נישט פארענטפערט פארוואס די אייבערשטער איז טעסט אויס איינער'ס לעוועל אין אמונה. סאו אויב ער ווערט יא גענטפערט, ספר החסידים זאגט אז די תפילה איז אויף איינער וואס דאווענט מיט כוונה, ער רעדט נישט מיטן דאווענען, קען זיכער ווערן גענטפערט עווענטשעלי. דער רמב ם אין הלכות תשובה זאגט אז די תפילות אויף איינער וואס טוט תשובה איז ווערט אים גענטפערט ממש גלייך אויפן פלאץ. די מדרש אין ספר אין שמות רבה זאגט אז אייבערשטער ווען נישט אויסהערן די תפילות אויף איינער וואס נעמט עפעס וואס איז נישט זיינס די קו הישר זאגט איינער וואס האט האט א טענדענסי צו זאגן שלעכטע זאכן צו אנדערע'ס גייט נישט ווערן די ענטפער גייט נישט ווערן געענטפערט בכלל סארא חסידים גיט א ליסט אויף אכט טעמים פארוואס איין תפילה איז נישט נישט אויסגעהערט, אינקלודינג, נישט דאווען מיט כוונה, נישט ליבן די תורה, און נישט אויסהערן צו א ארעמאנס געברויך. דער שולחן ערוך אין סימן צדיק ח סעיף ה זאגט אז איינער זאל נישט דאווענען און טראכטען אז וואר האט געזאגט אז די די די וועם מיר מיינען געווען די אייבישע זאל אויסענדיגן זיין תפילות אנשטאט זיי אים זאל טראכטען ווער בין איך אז די אייבישע זאל ענטפערן מיך ענטפערן מיין תפילות מיין תפילות קען נאר געווען געענטפערט וועגן די אייבישעס חסד תוס' יעקב יוסף זאגט אז איינער וואס פיל א שמחה ווען ער גענג דאווענען דאס איז א סימן אז זיין תפילה איז געענטפערט. אין דור איז שפעטער טאקע די חזון איש זצל האט געזאגט אז אז זיי מער אז דאס זאך אידן וואס זיי נישט פרום ווייל זיי קינדער זענען פרום דאס פאר וואס וועגן די תפילות פון זייער אלטע אלטע זיידעס האבן געדאווענט געווען סאך יארן צוריק, אפילו די תפילות זענען נישט געהאלפן דעמאלטס, זענען מיר נאך די קינדער פרום, אבער דורות שפעטער איז דאס יא געווען געווארן געענטפערט. א תפילה וואס זעט אויס און איז נישט געענטפערט איז נאר, איז יא יא טאקע געענטפערט טאקע, די פאקט איז טאקע אז עס איז עס איז נישט געווארן געענטפערט איז פאר א גוט פאר די מענטש, און דאס אליינס איז די ענטפער. זיי א גוטע חיזוק א אלע וואס וואס טראכט נישט אז די וועלן זיך געבן פערענטפערט נאך אלעם זאל מען נאך אלעס דאווענען די ספר גאלן האט געזאגט איינער וואס טרעפט א א סימפל א א זייער סימפל היים דער טשיילד ער האט א קינד וואס ווערט א תלמיד חכם א צדיק פארוואס ווייל זיינע זיידעס און באבעס האבן געדאווענט און געוויינט אז זיי אז זיי זייער קינדער קינדער זאלן זיין תלמידי חכמים און אייבערשטער ווייסט בעסט סאו זעט זיך אז א קיין שום תפילה גייט נישט גייט נישט גייט נישט אבער גייט נישט אוועק איינער זאל דאווענען פאר א שידוך זאל ווערן פארענטפערט אבער וועגן זיין תפילות אפשר אנדערע קענען אפשר טרעפן א שידוך. א מענטש קען דאווענען צו צו חתונה מיט איינער וואס איז נישט א פיט פאר אים. זאג אים מעשה'ס וועגן וועגן מענטשן וואס מ'דארף א פאר א מינע מינע שידוך, און אויסגעהערט אז זיי האבן ממש געדאנקט די אייבישטער אז אז ברוך השם נישט נישט אויסגעארבעט אזוי. די בעל שם טוב פלעגט זאגן אז אמאל אמאל א מענטש זאל דאווענען פאר עפעס און אלטימעטלי געבן עפעס עפעס אנדערש. ער זאל נישט דאס זאל נישט דעם דיסקוישען בכלל ער ווען עס דאווענען אונז ווייסן נישט ווער וועט געהאלפן ווערן ביי די תפילות דאס איז געהאלפן יעצט אדער עס קען זיין אפשר פאקטיש שפעט יארן שפעטער אפילו איינערס תפילות איז נישט געענטפערט יעצט ער קען פארפילן די מצוה ביי דזשאסט ביי דאווענען זייער אפט איינער דאווענט פאר זייער זייער ספעציפיק צורך דער אייבערשטער געבט אים א אנדערע זאך וואס ער האט נישט געדאווענט פאר עפעס דער אייבערשטער ווייסט וואס איז בעסט פאר אונז און אונז און טאמער אונז דאווענען נישט און נישט פארענטפערט דאס מיינט אז דאס וואלט נישט געווען גוט אונז בכלל צו האבן א בקשה ערפילט. ווען מאכן א בקשה צום אייבערשטער, איינער זאל אז זאל פרעגן אזוי, אייבערשטער, געב מיך א מינע מינע שידוך, און טו וואס אין די רצון פון די אייבערשטער. אייבערשטער געב מיך די פרנסה וואס דו ווייסט וואס איז אמבעסטן און גוט פאר מיך. און צום סוף פון די פרק טאקע עפענט אמאל די אייבערשטער הערט אויס יעדע תפילה ס'איז אזוי ווי א א א טרי וואס א בוים וואס וואקסט אמאל שנעל אמאל לענגער צו זען די פרוכט. די ארבעטש האט א מין האט א האט א מין האט א פלאן ס'איז דא א טעם פארוואס ער עפענט נישט דאס יעצט אבער ער זאל איינזעהן אז תל אז אייבירשט אז די ישועה קען קען געשעהן עני סעקונדע די פסוק אין תהלים זאגט טאקע די פסוק אין תהלים אין אין פרק פ א פ א פסוק י א עפען אמאל ווייט און איך וועל עס אנפילן די סימפל מיינונג איז אז די מער די פרעגסט פאר די אייבישטער די די די מער גרעסער דעפענט די מויל און די מער דיזערווינג אז עס זאל טאקע פארפילן עס אבער א טיפער מיינונג איז אז

רבי שמעון זלמן אויערבאך זצל האט געזאגט אז איינער זאל זיך זאל זיך געוואוין זיין אז איינער זאל זיך געוואוין זיין צו מיר נישט צו ווערן יוז צו צו דער פאקט אז עין טוב איז געווען גענפערט אבער זאל ווערן אז צו דאווענען אייבישטער ביי זיין צרכים אייבישטער האט א פלאן ער זאל דארפן נאר דאווענען. איז ער סוף אין דעם פרק דארף איך טאקע העלפן ער זכות טאקע מיר זאל זוכה זיין צו אלע שפעות טובות אלע גוטע זאכן דארף איך טאקע העלפן אז זאל טאקע ערפילן די תפקיד פון דעם שיר קומען צייט צו דאווענען נישט רעדן מיטן דאווענען מיטהאלטן מיט די מנין דארף איך טאקע העלפן זיין שפעות טובות געזונטע זאכן סער שקימה פרנסה הצלחה געזונט א גוט נאכט